Oňa göre men bäri gatdan mamatly-da. Saglygam gerek, inim. Saňa sag, saglyk gerekdir, bize-de iş gerek, başlykam bize käýýär tuşat. Näme diýýär? Alýan bolsaň alsynmy, agamjan, dört aý ol-a. Jigim, satyn aljak, ýöne onça pul ýok mende. Ýagdaý näme, agamjan, sen alýaň, barýaň, ýükleýäň, boldy, biz otuz alty aý garaşýarys biz. Goýsana, otuz alty aý garaşanyna barmy? Her gün bir sagat bärde garaşyp oturandan, otuz alty aý öýüňe äkit,

Täze ýyl harytyny hemmäň-ä bar öýünden bärde. Elbetde!
Pawilýon Story Täze ýyl arzuwlaryň hasyl bolýan ýeri. Näme gerek?
Maňa garpamyň işi gerek.
Eklendim, sag sen başga ýol galmadymy? Ýok, men özüme-de.
Öýdäki kim garp aňyp gole men aýazda bolup işleýäsda.
Maşgalaň bilen elli-elli işlejek diýsene. Ýa elli-ellide.
Keýsene ýerim. Ýa maňa da şükür. Öten ýyl ol 95-e 5 işledik. Onda men bu ýyl garry öýde ata söýüme gitjekler. O näp boljak bolsa diýdim. Ondan ýerim teýzene geldi.
Meselede taparys. Başga näme gerek? Am, şu öýi bezäp berýäňizmi bize? Bezäris, bezäris. Men seň maksady bildim. Gazanyşsaň öýe gelip, pul sanap, bu gözellikden dynç aljakda. Bilendirin görseň. Ýa pul bolsa sanaýaňam.
Men öz dolýam alsam bolýar-la. Onuň keýpi gowy bolsa, täzini belläris. Bolmasa çagalaryň arasynda geçip ýatarys-da. Ýa, ýa, men seň öýüňi şeýle bir bezärin, ýatasyňam gelmez. Ýör meň bilen. A mundan soň girelgede ýigrimi dört aý kredidem berýäs ýazyldy, çynmy? Elbetde çyn.
Muňa täzir kredidi diýilýär. Şu ýyl alýaň-a, bu ýyl-a däl. Indiki ýylam däl, aňyrky ýyl töleýäň. Bular ýany Aýaz baba-da begendirilýän däldir. Pawilýon story täzir harytlaryň istoriýasyny ýazýar-da. Gaty dogry.
Bet.
Hemme atlar oý. Entek gel gel. Menden kän soraýarlar men plan etrabyň plan obasyndan bizede kredit barmy diýip. Doganjygym Türkmenistanyň raýaty bolsaň hemem bir edarada işläp aýlyk hasabyň bar bolsa kredidiňem ýok bolsa arkaýyn gelip akgaýadan alybermeli. Nesip etsin otuz alty aý. Ak gaýada täze ýylyň harytlary gelip başlady. Ine uly holodilnikler, garry öýe niýetlenen, ine ýaş çatynjalar üçin. Hawa, ondan daşgary bärde telewizorlaryň, telewizorda görýän ähli görnüşleriňiz bardyr. Kir ýuwujylar, umuman bytowoý tehnikalar, her dürli görnüşler geldi. Ýörite peçler bar, käbir peç bardyr, şo peçiň özüne peç gerek. Gyşa alada etmäň. Siziň alada etmeli zadyňyz Wagt. Wagt tapyp gelýäňiz Akgaýadan şu zatlaryň hemmesini otuz alty aý kredit alýaňyz. Ine, ine muňa yşkyň ataşy diýilýär. Bir lowurdap bu gaýnap nebit durýar-da be. Hawa. Rabotaýyn, dowam edýän. Indi ýörite Akgaýada amatlyň garry atasy diýen bir nokady bar. Şu ýerde-de zawod bahadan goýlar. Şu zatlar gaty amatlydyr. Size biri gerek bolsa bäşisini alyp goýuň. Dörtüsini satyp biriniň puluny ýasyp bilýäňiz. Dowam edýäs. Şum şliçileriň her hili görnüşi bar iň ýalta adamam şu ýerden çykasy gelenok dara. Arkaňy ýuwmadyň aw indi aç ökjäňi ökjäňi daway ýasar. Hemmede aýdyp durýan şum şliçillerem bar muň üçinde. Goja ýo nirä howlukýaň näme ýa-da indi aç ýyladaýyn bir zat. Biz şum şliçiller arka gürleş ýörmeli maňada seret ine dişine çenli ýuwup bolýar. Ebe beýle köý diýen o. Ýok ýok.

Bizenem ilkinji sungat ojagyna gadam basamyzda teatrdan başlapdyk. Ynanyň, täze teatr işine tanyşlygyma haýyş edýän-ä, ýörite şu ýarym sagatjyk zalda oturyp gaýdaýyň, bir ylham alýaň-da. Şunuň ýaly teatrlarymyz bar, adamlar, şunuň ýaly gowy aktýorlarymyz bar, gowy režissýorlarymyz bar, gowy eserlerimiz bar. Onuň Bi tik tokda görüňde bir başka artistlary kinoda görüňde düýünden başka teatrda edil şo oýny siziň janly gözüňiziň alnynda tomaşa etmek ol bir başkada agam gaty gowy ýerde işleýäň agam Ine ýöýtüp pite galdym ýagşy seň üçin-de. Sag bol agam. Saňa berjek nesip bolsa.
Şu aýna geldim ha şu taýyk.
Ynanyňda Sungat işgäri üçin, teatrda işleýän adam üçin teatr bir mukaddes ýer bolýar. Elbet, dogry aýtdyňyz. Ana, aýyň, şeýle bir üýtgeşik duýgy ne ýaşaýan şu taýdan teatryň sahnasynda kän, kän, kän barymy berip, şu wagtky edýän işimiň özeninde şu teatrda öwrenen sapaklarym barda. Şonuň üçin adamlar wagt tapyp geliň, gowy gowy oýlaryňyz bar, görüň, gowy teatrlaryňyz bar. Ses akustikasy hem bir başga. Şonuň üçin hem gelmeli. Sahnaň lezzeti üýtgeşik. Gelýäň, bir ýarym sagatlap ähli gaýgy-gamyň ýat bolýar. Sapagam edinýäň.
Elbetde. Hawa, hem gülýäň, hem janyň saglygyna, hem beýniň dynç alýar. Altynjy gün, o gün köplenç toýuma düşýär. Ýogsa ynanaý. Indi bäşinji günem bardyr diýip. Bäşinji günem bar.
Alla ýol berse. Bäşinji günem gelip bilýäňmi? Hakyky maşgala bolup gelip, dogry medeniýetli dynç almak üçin teatr. Teatr.
Medeniýetli dynç alynýan öý diýmek-de teatryň özi. Geliň adamlar, teatr bir aýdymyňam, sazyňam, eseriňem, aktýoryňam, režissýoryňam, tansyňam, hudožnigiňem jemlenen ýeridir. Sag bol ýagşyjan. Rabotaýyn. Geliň adamlar. Magtymguly atyndaky milli saz drama teatryna men şuwagt hemme teatrlarymyzdan gowy wagt tapyň geliň. Çagalaryňyza görkeziň hiç ýadyndan çykmaz olaň. Öz çagalam ugradýan teatryň işgärleri bilýändir. Sag boluň. Agam. Salowmaleýkim. Näme etjek bolýaňyz ýaşuly?
Şu bahany kesjek. Näme üçin?
Eý, bir otag jaý alyp otyň, baham çykanok. Şuny keseýin. Siz nirede edip ýörüňiz bileňizmi? Hawa, Akgaýada.
Akgaýa öň bir girip gördüňmi içine? Ýok, birinji sapar gelýän. Onda Akgaýada baha kesilenok, Akgaýada baha döwülýär ýa şuly. Bar giriň, arkaýyn näme alasyňyz gelse alyň. Bir otag däl, dört otag jaý salyň, iki gat salyň. Hemme zadyňam kredit otuz alty aýa. Alada etmäň o zatlary. Siziň aladaňyzy Etdik biz. Gara bratogly pulum bar men pulum näme edeýin. O puluňa jaý toý et. Bäri Akgaýa siziň bähbidiňize. Nesip etsin. Gir arkaýyn. Indiki sapar baha hakda pikir etmede. Sag bol inim ömrüň bolsun. Ömürjüň bolsun seň. Akgaýa.
Hiliň. Bahaň gowsy. Harydyň köp beri. Rabotaýyn. Ele bular telewizor öýdýän hä. Maş. Labowo ýalşy.
Lab.
Ele bular telewizor öýdýän hä? Maş. Labowoý ýagşy.
Ine labowoý.
Bu-da labowoý. Bular-da. Bularam labowoý hä?
Hemmesi durşuna gitýär.
Bu diýmek.
Öňki irki gapdal aýnalana çenli bar. Adamlar şi Totaçi awtoşaýlar dükanynda şi maşynyň öňüne münip oturyp labowoýyňyzda näme maşyn görýän bolsaňyz şolaň labowoýlary bar şu taýda. Seret işiň gidişine. Ine aldylar. Inem hemme Ford Exploreriň hemme zady näme näme näçe sany gerek belläp otyrlar. Şu taýda ýigrimi sany at bar. Näçe wagtda tapyp berýäň şunça zady? Gon bäş minut. Bäş minut. Ine men şu zady bu sapar ýedi minut bolar çünki men iki minut wagtyny aldym. Saklamalyň. Rabotaýyn. Pinok gaýşy näme şul? Radiator. Gördüňmi tiktok? Gördüm tiktok. Adamyň nämesi bolýar şul? Öýken.
Hä? Hawa. Öýken ol hem motor ýürek bolýar. Hawa. Indi indi bir zat sorajak, gysgajyk. Şum diýlerdigini bilýän. Hawa. Iň amatly ýerdigini bilýän. Bäş welaýat eltip bermegem ba. Sorag. Şum garantiýasy näle? E futbolistler, mysal üçin Ronaldo ýaly. 40 ýaşyny ylgap, ölen şu wagt. Ana, Cristiano Ronaldo ýaly. Görýäňmi? Messi radiator gaty bir plan diýjekkä täýýär. Messi kän ylgamaýar. Ronaldo ömür muň bolunca köp ylgap ýör-dä. Nesip etsin, dost. Nesip etsin. Muňa ýetmek. Kyrla ýap.
Sag çep öňki ýyl kemmesi bar. Ýoldaky. Çörük gelýär. Gelemeýin.
Maňa barjak ýeke ýerde.
Adamlar gapy bolsun, krlo bolsun, bufer, aýna, far, amortizator, umuman Hemme maşyn.
Bu dostum diýişi ýaly hemme maşynyň hemme şaýy şu taýda ba. Biziň salgymyz Mary welaýat Mary şäheri. Peşanaly ýoluň ury Totaç magazyn. Totaçi.
Hemmäňiziň işiňizde udaçi.